आ तऽ हम तऽ रामलाल के कमोडी देखैत देखैत तबाह छियै हो आ तू देखैत छियै मकइ तोड़ै छ अरे मकइ नहि तोड़बै रे छोड़ा पटना से आबै हेतै रे फोन केलकै जे हम आबै छियै बाबू खेते खेते आबै छ हो तू पटना से आबे छ त कत घरे पर आराम कर ए मौका के देखते ना अपन रे अच्छा रामलाल के कॉमेडी देखे छी हां बाप रे हे देखी रे रामलाल हंसै छै जे एकर हंसी जे हमरा नीक लागे छौ बड़ नीक छै अबे लो खनी दही

वो मकइ अथी करै छ हाँ मकइ करै छियै ने अपने से गोलियावे पड़ै छै कि बाबू हो हाँ हमरा तऽ पूरा पटना में पढ़ा रहल छ हाँ हम पटना में पढ़बै छियै ने अपना बतेला ने मकइ कते करला कते अपन खेत छै छ। अरे सुबोध रे हाँ खड़ा ई कहै छियै अपना कते मकइ केलियै या हाँ बेटा है ना माता ताकी जाते धैक तोहर नजर जाइ छौ बाप रे देख ले हाँ गेले एते आना का पूब पश्चिम उत्तर दक्षिण हाँ सब तोहर बाप कहने छौ मोखे सब अपने छियै सब अपने छियै ई सबटा सही टहरे अरे बाप रे बाप अपना आप बाप तमे जे पूरा पटना के हिला देबै ए तू असगरे हिला दिए हे हम ते इसार के जते तक सुझे जे तते तक हिलबै छियै अभी बदत है भाई एते मौके तोहर बाप देखल को ना आप पटना में पड़ी है ना हाँ। खाली रसियन के रूम पर मंगैया अबे हाँ, साले उ गलवा ना ने गेले हमरे बाप के छिए ना सब ताती हो तोरा ले जे ओते पैसा भेजै छौ सबटा ब्याज पर उठा उठा के भेजै छौ बिया से उठा किया बजे एते तब खेत छै त बिया से किया ई करे मकइये पर सबसे पैसा लेने छौ तोहर बाप के तो ओतबा जाइते अबिते रहै छौ अबरी कम से कम सात आठ लाख के मकइ बेचतौ तोहर बाप तू सब- जो पटना में आब जे छै ने हँ एसी वाला रूम लिह आ बढ़िया बढ़िया रसियन के लेब कोई में बुझै छी ने बाबू हो आ के छियै रे के छियै ई अपन नहि छियै सैटा अपने छियै आ तोरा जे पैसा भेजै छियै ने से लोगे से ले ला के भेजै छियो दस लाख के अबरी मकई बेचबै हँ। सबके दे देबै तैयो बियालीस लाख कर्जा हमरा पर रहतै लेकिन अपने छियै हँ बयालीस लाख कर्जा अबरी रहते दो बारह लाख दे के सार बेटी चोद ने त रसियन को कहो रोज बोलेबे रोज बोलेबे रसियन के बाबा हमर बाहर जाने के लिए हम की करबे नहीं करबे हाँ। बाबा हम पूरा पढ़ै छियो त खूब पढ़िया रात दिन पढ़िया पूरा मन लगा के पढ़बे ए, खूब का पढ़िया बाबू रे खूब का कहीं ना अपना से रे तू बुझलिए से तो गाम में तोरा बाप के लोग खिलाफ तत करे छौ ने तो छौ ओकर बेटा

हम एक बेर बनि जेबै ने सब कुछ चुका देबै पूरा जे कहलियो कान खोल के सुन ले जोन खूब के रसियन नचैया बता हलवा कुछ बनबै सा रसियन नचेबै हां जोन की हाँ। बाबू हां पूरा हम हिला देबो अब हिला देबै कथि हिलेबी रे मतलब त पढ़ाई में हिला देबो हां पढ़ाई में एक नंबर हिलाबी है हाँ। रे सुबोध हां एना यान रे चला बगल करने छोड़ा के अबरी जे छै ने छोड़ा के मौसी के पटिए ने छै बुझली आ ओकरे लए कऽ हम भागि जेबो मौके के पैसा उठेबै आ पटना छोड़ के दिल्ली हम भागि जेबै ओकरा मौसी के लए के ठीके छै बाबू तऽ हम जाइ छियै घर तऽ आ तू जो हम वही खेत जाइ छियै वही खेत तू जो अपने खेत जाइ छै ने हाँ अपने खेत बापे भला चलऽ भैया रे अपनो सबके तऽ घरे चलि जेबै